Хаҥалас улууһун култуураҕа уонна духовнай сайдыыга салалтата, Түһүлгэ культура киинэ, Спартак Петрович Федотов аатынан Нөмүгүтээҕи норуот тыйаатыра Митрэй Наумов кэпсээнигэр олоҕуран турбут «Хартыына» диэн моно испиктээгэ толорор

Кинигэбин уруһуйда таһырдьан көрбүтүм. Художник киһи биһини элиэппит күтүөтэ. Онон кини куруук кэлэн сайылыыр. Художник киһи судургу аатын гэриллибит киһилэрэ куруук уруһуйдук ыддьарын, дьон көрөллөрүн, сөҕөллөрүн истэрим. Ол иһин Ити хартыынаҕа ханна көтөх уруйдаммытый диэн ыйыппыппар киһим

Мин кини эгиз киирэр көтүлү гыммытым. Бастаан утаа сөрүүкүү турар һылгылары өйдөөн көрбүт буоллахпына, билигин сэпэрээтэр иистэнэн массыына уонна сып-сырдык түннүккэ күнүн аан эр чыычаах болкомтотун тардыахта. Бүөччээннэр өтөхтөрө бу сытар массыына мотуоктуур бастыҥ массыыната буолан самаан кэлбит

Мин укусааһым эмискэ сандаарыс гынна. Ол саас мин өй-санаабар хатаммыт бастакы сааһым. Ол саас эдьиийим ыал буолбута Ол баар, Оһохтоох куулатыгата наһаа да күөҕүнэн симэммитэ. Мин өрүү ол күөҕүн саныыбын. Наһаа ып-ыраас этэ. Мин дьонум кичэйэн харбаабыт тиэргэннэрэ киһи күөлэһийиэн баҕарар. Оо!

Мин эбэм аймаҕа быһыылаах. Бүөччээн оҕонньордуун оҕолоро ууга. Ол гынан баран Бүөччээн уолуттан хаалбыт уоллаах кыыс сиэммиттээхтэрэ. Ол хаас Моотуоктуурдаахха барар буолбут. ийэм массыыната сабын сирэн дуу туга эрэ табыллыбакка сабын тэпсэр аатырбыта мин билээҕим сиэн кыбылла кыбылла киирэн көрө-билэ сатаабытым да эдьиийим тоҥолохпуттан кыысканан туораспыта ыллыын таһырдьа тахсыбытым наһаа чуордук кэфэтэнэ. Ону иһиллээн, тэспэҥилии түһэн бараммын, дьиэҕэ киирбитим. Эбэм Чэ, мин моотуоктуурдаахха бара сылдьыыһымын. Алын бүүрүгүрэ хаалла буолба? Ону кини массыынатынан «гый» дэриэхпин диэтэ Били иистин олорбут малларын саптарын хомуйа туттулар. Эбэм мин диэки көрөн баран «Ээ, миигин кытта барыс, үрдүнү бокуой биэрбэккэлэр таҥаспын уларыттылар» Били саҥа тикпит этэрбэспин Кыл туустааҕы кэтэптилэр. Мин тиэргэммит киһи быһыытынан дьуоҥсуйа соҕус туттаммын, таһычча тахсан бардым. Эбэм иннибэр хааман иһэн «Эн ыалга тиэргэҥҥэ наһаа кииримээр, тахсымаар эрэ» Бүөччээн оҕонньор сөбүлүө уоҕа. Куоруссаларын эргэн ньирэйдэри үргүтүмээр. Үнэр сыганнарга сынньаҥҥын, өкүлүүн ньирэйин үргүтэҥҥин долбурукка түһэрэ сыыспыт этиҥ. Оо, мин ону баалым турарын билбэтэҕим ээ. Оннуттан долбуруктаахтарын эмиэ көрбөтөҕүм. Дьон дьон араахтаан туттан эмэнэн олороллор, аны эн сэргии үөрэн. Үчүгэй дьоннор үчүгэйи эрэ оҥороллор. Aa, убайым Мэхээччи курдук. Онутум, ити бүгүн театр тугу таһанаан уһуйдаабыттар ээ. Күнэхи Күртэн элбэҕи омсоллор, мин көрбөтүм Олору ололоро үөрэтэн эрдэҕэ. Биһиги киһибит сэриигэ умсаахтаабатаҕа буоллар убайгын хатыһыннара сылдьан үөрэтиэ этэ буоллаҕа. Ол тугуй умсаахтаабатаҕа дьиэ Өрүһүттэн билбэт тылбын ыйыттым Хомолтолоохтук өлбүт киһини итинник этиллэр диэтэ эбээм Чээди курдук отур-ботур кэпсэтэн, мин арыт эбэм иннигэр түһээн, арыт кэннигэр түһэммин, алаахпыт тумулугар турар ыалбытыгар тиийдибит. Ып-ыраас дииргэ. Эбэм урут киирдэ. Уҥа өттүгэр дьиэ Хаҥас өттүгэр моччооччу уоммут балаҕан. Балаҕан кэннигэр ампаар. Ампаар кэннигэр улахан хотон көстөр. Арай ампаар уонна хотон ыккардыгар онотой билбэт көтөрдөрүн анна сылдьар. Ону көрөн турарбын көрөн эбэм ити куурусsalар Кинилэр сымыыттыыллар, ону дьон сииллэр, наһаа минньигэс ас буолар диэбитэ. Оттон ампаар кэнниттэн мин отой билбэт мааны көтөрүм тахсан кэллэ. Киэҥ киммитэ тоҕо сүрэй диэн тисиилии көрөн эрдэхпинэ, эбэм сиэхпиттэн булла да Биирдэ дьиэҕэ баар буола сыт. Дьиэҕэ киирдим, санаам кэннибэр хаалан хаалла. Били мааны көрөрбүн, көрүөхпүн баҕарарым эбиппин. Эбэм дьиэҕэ киирэн дьону кытта дорооболосто Улахан ороҥҥо киирэн олорунан кэбистэ. Мин эмээхсин оҕото киһитэ буолан быһыытынан дьоҥҥо сылдьыы илиилээхпин көрдөрдүм. Чуомсуйа соҕус киирэн олорунан кэбистим. Бүөччээн оҕонньор туус маҥан баттахтаах Уһук иннигэр табаахтаан иитэ олордо. Туран таһыччы таҕыста. Моотуоктуур сибэккиннээх чараас былаатын бааммыт хараҥатыгы хараҥатыгы халатаайыр баахылаах уонна Үччүгүн ылан курдук иһин көмүс ытарҕалаах эбэм ииһин көрдөрдө. Мотуоктуур кэтэҕириин оронут оронумбаһыттан сиэдэри өҥнөөх хаппахтаах иистэнэн массыына таһааран остуол иннигэр ууран кэбистэ бо маркоптилья буолан баран булуммут сэппит билигин да чугай сылдьаахтыы куоҕана диэн Кини ииһин таҥныбыт кыргыттарым уоптар Хэнник сиэтэлээтэ Ити оҕонньор уола Сэмэн сүрэҕинэн бараахтаата Аҕата сүрэҕин иннигэр таһааран көмпүтэ ампаар охсон эргийдэ Дьонун бу ыал буолан ийэ буолбут сайпайбыт кэриэс хомуруос малым буолар дии-дии моотуоктуур иистэнэн мас тыатын хаппаҕын ороҥҥо уурда дьиэ уу чуумпу буолла Хайдахтаах чэйдик олорбуппутуй? Түүрбэт курдук. Алааспар сылдьыбатаҕым ыраатта. Тугу көрөөр истээри барыахпыный? диэтэ моотуоктуур уйадыйбыт куолаһынан. Аас-туор, сут олох киһи бөҕөнү былдьаатар, диэтэ эбэм санаһан аһыммыт хараҕынан Сотору иистэрин быһаарсан бардылар. Мин тэһийбэккэ атахпынан оонньууларбын көрөн баран моотуоктуур тоойуо тахсаҥҥын тиэргэҥҥэ оҕонньору көр туга эрэ уһанара буолуо диэтэ ньирэйдэри куурусаларын күтүмэ ньирэйдэри үргүтэр адьынаттаах диэтэ Тиэргэҥҥэ Бүөччээн оҕонньор туу сүрэҕэ өрө олороругар киирдим Оһордьооҕум табыллыбакка быйыл

Эрдэҕин быкпыт, диэтим мин сэргии көрбүт куурусаларбыттан харахпын араарбакка турар. Оттон били мааны көтөрүн моонньун уотан күөкэтэн баран хаһытаан тоҕуларда. Мен соһуттум. Соһуйбуппун көрөн угунньурум. Ити куурусалар тоонноро бөтүүн, итинник улаханнык хаһыытыыр, ыллыыра дуу, ытыыра дуу биллибэт. Соһуйдум дуу? Соһуйдум. Наһаа улаханнык хаһыытырыбыт дии. Мин ити туох дьэ хаһыытыра буолуой а? Күн ортото буолла. Дьыл кыһытыыр уонна түү курсаларын аһатаары куллугуруур. Эти курдук кутур-кутур кэпсэтэммит. Били Уурсаларбын кичээн көрдүм Бүтүү обургу түүтүн өрө кылабачыҥнаан туох да үрдээх Тарааҕа хас хам саатааҕын аайы илибириир Сотору дьиэҕэ Массыына тыаһаан бүттэ. Моотуоктуур сылабаарын таһааран тиэргэҥҥэ уурда. Оҕонньоругар көрөрүгэр суруйда. Мин дьиэҕэ киир дьиэҕэ киирбитим моотуоктуур кыра эпэрээдигэр үүт эрийэ олорор Бу хэнэ муннаах Өлөөн иннинэ куораттан тааран биэрбитэ күнүскү күн эрийэргэр диэн Ол биһиги түөрт ынахпыт күһүн түмүстүүтэ төһө буолаахтыай улахан эпэрээтэрбэр икки күннээҕи биирдэ эрийэбин ол эпэрээтэрбин Бүөтүр уол көрөн, барытын оҥорон, уунуохтаан биэртэ Сэрии кэмигэр бииргэ суулаһан олорбуппут. Туохтан-хантан аһаан-сиэн тыыннаах хаалбытын бэркэ билэр уол. Бу аас Сааба кыыһын Маайа ыйыттарбытын «Кура оонньор сөбүлээбэтэх үһү» диэн ийэтэ Лааппыс ааһан иһэн кэпсээн ааспыта. Аны бүгүн билсиэхпит диэбитэ диир Ол Сааба бэйэтигэр тэҥнии көрбөтө буолуо Соҕотох эмээххин оҕото диэн, диэтэ эбэ. Сотору Бүөччээн оҕонньор кылаҕаарын киллэрэн остуолга уурда. Остуол тартылар. Моотуоктуур эбэм биһиэхэ иннибитигэр аҕалан кымыы уурталаата. Мин эбэм тугу гынарын кэтээн көрөн умуттум. Хаҕылаан биэрбитин

Алаас туҥугуттан үрэхтэн уулаан тахсан иһэр моотуоктуур ынахтарын уун утары көрсө түспүппүт. Эдэр үөрүйэх харахтарынан сиһилии көрөн турбута. Мин кыһыл ып-ыраас бургунаһы бэлиэтии көрбүтүм. Өр моотуоктуур, илиитэ үчүгэй. Туппута барҕа тупса турар. Көр бу, ынахтара үһү быраастар. диэн эбэм миэхэ сиһилии кэпсээбитэ. Мин ону истэрим. Миэхэ атын ким даҕаны кэпсиир, кэпсэтэр киһим суоҕа. Чэ да курдук дьиэбитигэр тиийэн эбэм ийэбэр эдьиийбэр моотуоктуур массыыната сиигэ чугаһыын. Эмэннэрэ уол аҕалан биэрбит эпэрээдэктэрэ үүтэ түһэрин түһэрэрин хойуутун сиһилии кэпсээбитэ мин Бүөтчээн оҕонньор туу сүрэҕэ өрө олорорун наһаа улахан уолаттаах хайуулаах бүтүүктээхтэрин минньигэс баҕайы сымыыт сиэбиппин тоҕо хоро

Оһохтоох туру олорбуттара. Кырык Бөтчөҥ эргин дэгэннэ мотуоктуйдаах ыргын олорбуттара. Онтон күһүн мотуоктуйдаахты кытта бииргэ суулаһан олорбут уоллара ыал буолар буолбута. Кийиит кыыс огдообо дьахтар оҕолоох буоларын Моотуоктуу кийиитин үчүгэй үчүгэй хараҕынан көрөрүн истибиппин. Ийэм Моотуоктуур һыҥынаахтыы этэ, үнүр дэриэбинэттэн тахсан иһэн Сэмэннэрин уҥуоҕун таһыгар көрсүбүтүн диэбитэ. Ол киһи уҥуоҕа билигин даҕаны үрэх кэриитигэр быраҕыллыбыт кылабыйаҕа турар. Кэлин улаатан бараммын, ходуһаттан кылгылары таһаарса сылдьаммын, ол кэриигэ кылгыларбытын хынньыта тохтообуппут. Онно бригадир хабырыллаттан «Бу ким уҥуоҕай?» диэн ыйыппыппытыгар киһибит олорбулаан баран ити Бүөччээн оҕонньор соҕото буолун уҥуоҕа куоракка обком дьиэтин харабыллыыр этэрээккэ баарбын диэн кэпсээбитэ

дьон кедерги быһыытын үчүгэйдиэххинэ хайдах курдук сирэйгэ бэрт буолалларын мөлтөөтөххүнэ хайдахтаах курдук туруналлар үлтү ынньалларын да көрөн турабын отутаҕыс сыллаахха оккуоҥҥа буоска турдахпына ыҥыран киллэрэннэр бүрүө мунньахтыыр дьиэтин ааныгар харбыйа сотоҕордулар Мантан ким да таһаарбаккын диэн буолла урут маннык хаһан да буолбат этэ Оккуом сэкирэтээрэ Песняк пенснете клевичкинээн мунньаҕы аста Оҕуттан биирдии туран песняк өстөөхтүү быһыытын боппуруоһун көрүөххэ диэт песняк уоҕа кылына турда кыырбыта үрдээх онтон бүрүчүлэннэрэ бары тура-туралар ньаа көстөөхтүү быһыытын сарылаан тыл эттилэр уокылана сүтэн өрбүт киһини салайан олорбут олоҕуттан утары дьүүллэнэр түҥ олохторугар олортубуттара аатын да билбэт үөрүйэ барбыт киһини ыккыбытылар кэлэн илдьэ барбыттара оо мин онно инчэҕэй эппэр таҥаһым хам сыстан ол хостон тахсан барбытым Көрүҥ, торконсордар бадарааҥҥа батыллыбыт сылгыны хараҕын оҥоллорун курдук пивняга үлтү тоҥсуйаннар тугу баар буруйдуулларын ылынар буолбут киһини кэлэн илдьэ баартар оо мин уоҕум кыланан барыта түһэн ол кэнниттэҕэ даҕаны бу маннык буолуум быһыылаах дьиэбитэ

Дьүпчэннээх мотуктуур сиэннэрин улаатыннаран атахтарыгар туруорбуттара. Мин аалым нусчун быыгар сылдьан хартыыналары көрдүм. Тоҕо эрэ